Bagyşlaň, daýza jan, bize gyzlar gelýär diýdiler-ä. Nämäň daýzasy gyn? Dokazat etsene gyn! Cücüş! Aý oglan, näme garagyň depäňden deşildimi? Ýok. Bu saçymyzyň nogta ýaly bolup öňümizde duranyny görmediňmi? Biz gyz, özem uly gyzlar. Umytly gyzlar. Sag boluň, sag boluň mähribanlar, sag boluň. Siz bir saparam durmuşa çykyp görmediňizmi? Estagfuralla! Ýarym saparam çykyp göremzok. Toba! Siz näme çykyş etmekçi bolýaňyz? Biz aýdym aýtmakçy bolýas. Joşup, joşup aýdym aýtmakçy bolýas. Aý, kyrkdan soňam-a joşup, joşup aýdym aýtmak kyndyr öz-ä. Oglanjyk! Birden göwnümize degäýme. Basla, basla. Biz ol elliden soň belli, a kyrkdan soň pyrk diýilýänlerden däl biz. Biz kyrkdan soň näme gyzlar? Pyrk, pyrk. Ana, ýaşaýyş mähribanlar kyrkdan soň başlanýar ahyry. Sag boluň mähribanlar sag boluň. Tassraý goýduň arkaýyn arkaýyn. Salam elyk mähribanlar sag gurgun gezip ýördüňizmi öýlüňiz içerligiňiz abat bolsun asmanymyz hemişe Dur bolsun. Mähribanlar biz Oba medeniýet öýüniň çeper ösjeňleri Dostluk Drujba atly ansamblyň agzybir çlenleri. Biz Umytly gyzlar topary. Umytly gyzlar talantly gyzlar. Hawa. Mähribanlar dogry bir neme birazrak biz ýaşymyz ötüşenräk. Hawa, biziňem ýaşkak gowja wagtymyz şu adam gowja biz. Ýöne birnäçe ýyl mundan ozal gelip gidýänler biz üçin gaty kän, gudaçylyga gelýänler, hawa, ýüreginiň töründen ýer hödürlän ýigitlerem boldy, ene-atasyny iberenlerem az bolmady. Ýöne biz gowusyndan gowusyna garaşdyk. Şeýdibem asyl ömrümiziň gylla ýarynyň geçip gidenini duýman galaýypdyrys asyl. Görüp otursak, ömrümiz geçip gidip barýan eken. Ine, indi bolsa mähribanlar birnäçe ýyl bäri biziň gapymyzdan item gelenok. Hawa. Gelmeseler janlary sag bolsun, mähribanlar janlary sag bolsun. Hawa, nesip bolsa, ýazylan bar bolsa pozulmaz, geler. Indi bolsa mähribanlar biz häzir size aýdym bilen, joşgun bilen siziň göwnüňizden turmakçy. Aýgül jan! Ilkinji nobat senki. Hany geç mikrofonyň öňüne-de joşup joşup ýa goşgy aýdyp ber, ýa-da aýdym aýdyp ber. Bol Aýgül jan. Bolýa. Eltedi söýgülim.

Bolly bolly jigim geçä geç. Mähribanlar bagyşlap olyň. Ýürekler joşup gaýnap duran talantly gyzlar da bular. Indiki nobat mähribanlar biziň Dostluk družba toparymyzdaky Azerbaýjan gyzymyz Keşdäkül Köçek gyzynyňky. Keşdäkül joş joram joş saýra. Sag boluň sag boluň. Ah, ijaze beriň men size özümden danyşyň. Säwgilim bir defa dagdan sagaldy galyp, ertesi ýene daga gitdi. Hiç gelmedi. Men-de ony hälede gözleýärem. Wah-eý. Gelmedi ol, gelmedi ol. Meniň neler çekdiýimi bilmedi ol. Gelmedi ol, gelmedi ol.

Indiki nobat mähribanlar biziň iň ýaşajygymyz, iň gözel gyzymyz Maýagözeliňki. Maýagözel, saňa birje sorag bar. A sen näme üçin bizden özüň kän ýaş sawçylary gaýtaryp otyrdyň? Gelen sawçy size barýamyşyn, hemmesini yzyna gaýtaryp, sen kime garaşyp otyrdyň? Hä. Hä. Gyzlar. Hä.

Derdime derman ol hemmede. Ýekeşdele! Öt! Maýa! Uspokojsa, milaya, vsё proýdýut. Maýa! Köşeş, Maýa, köşeş! Köşeşjigim! Sesiňiz ýaman pratiwny eken dogan. Neme, joşup duran gyzlar-da, ýanyp duran köz-dä bular. Mähribanlar, indiki nobat Dädje Iwanyňyz, ýagny

Mähribanlar indiki nobat Durdymyrat Zammagyň gyzy Hopbabikänki. Hopbabike, hany gel mikrofona Jora jan. Özüň barada bir kagyz gürrüň ber. Joş, aýdym aýt. Köşeş, köşeş Hopbabike, köşeş. Aýdaýynmy? Aýdyber. Ýeri, ýeri, ýeri. Bolýa. Aga, tolkunýanlagy. Tolkunma, tolkunma. Aýsoltan! Waý, toba näme gyz? Aýsoltan! Hä? Öň meň boýum bir togsan dokuzdy, bilýäňmi? Mendenem uzyndyň. Hawa. Çynyňyzmy? Örän. Hawa, çyny, çyny. Çynam! Şu sen bir gözüme görünme, agy şol oglan şoňa meňzeýärdi, aýtsana şony. Şoňamy? Hawa. Men däl, men däl, men kakam bolaýmasyn, men däl. Süýş aňyrrak. Bolýa, bolýa. Erbet bolup dur-a. Bolýa, bolýa. Aýdertan, how, bilimem gyl ýalydy bilýäňmi? Üfleseň uçýardyň-a. Ýelini dagy zordan saklaýardylar-da. Zordan saklaýardy. Ýelekdiň, ýelek. Ýöne bar-a, bir garaşdym, iýdim. Wah, şo iýmäň bar-da seň. Garaşdym, iýdim. Hum. Netije bolmady. Wah, wah. Ne gözel figuramy zaýaladym-da, hupbawika bolup galdym.

Nemeda doganjan. Hawa, aýdyber. Şeýleräk bir sorag ýüze çykdyda. Hawa. Siz ýaňy gelenizde ýedigenler diýdiňiz. Hawa, ýedigenim ýedildi, ýedi göçer, ýedi gonar, sanasaň sogap bolar diýilýän ýedigenler asmandaky ýedigenleň ýere düşen görnüşde biz. Düşünýän, düşünýän. Hawa. Ýöne ýedi sanak zada ýedigenler diýilýär. Hawa, ýedi san zada ýedi diýilýärda, ýedigen diýilýär. Siz alta? Bizem ýe. Alty? Wiý, hawa. Bagyşlap görüň, ýadymdan çykaýypdyr aýtmak. Özbek gyzymyz Nargiza-da bardy. Ol bir ýerlerik gitdi-gitdi-de gelmedi. Ýöne şol Äre baryp gönünäý döýdýän. Aý bagty gelen. Gönün ol, bagty geldi. Hätdi geleler-ow! Nargiza! Barmy syzlar, a? Nargiza gelýä!

Ýitirim bolduň, birdenem geldiň, özüňem owadan bolup gelipsiň. Krasawitsa! At taşlap gitseler basym owadan bolýan ekeniň. Hä? Sen nememi, äre barmadyňmy? A, men äre barjak, barjak bolup durdum. Hä? U kaşlaryna bitler düşgür harap bolan. Ha. Maňa sen pokko diýip şuňňalçaň ýanyna gitdi. Maňa sen gaty diýip ýumşak ginäň ýanyna gitdi. Saňamy? Ha. Gyzlar. Ha. A bu kimiň yzyndan geldi? Bumy? Kimiňki bu?

Gyzlar biz umytly gyzlar talantly gyzlar biziň görjegimiz öňümizde bizi depesine täç etjekler bar şoň üçinem gyzlar ýörüň gözlege tarap baýramçylykdan baýramçylyga tarap öňe Hä dügenelem. Hä. A men gitmeýmen eý. Eý sen näme iş etjek onda. Eý ýok eý men şuňa şu taýda bellimi edip taýymy tapman hiç ýerik gitjekgä özem tapaýsamam Hä. hiç kime berjekgän. Wüý.